F'dak iż-żmien, meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesù qabad u qal, Nisel ħażin huwa dan in-nisel! Irid sinjal! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir Bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaqq, is-sultana tan-nofsinhar għad tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannhom, għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-għerf ta' Salamun, u araw, Li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaqq, in-nies ta' Ninwe għad iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh, għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Kieku x'kien jgħid Ġesù għall-ġenerazzjoni tagħna? Ġesù ta ċanfira pjuttost qawwija lill-ġenerazzjoni tiegħu meta huma riedu sinjal mingħandu. Kienet karatteristika għal-Lhud li jitolbu sinjal mingħand il-messaġġiera ta' Alla biex jaraw kemm hu awtentiku dak li jkunu qegħdin jistqarru. Meta wħud mill-kittieba u l-Fariżej issikkaw lil Ġesù biex jagħti prova ta' dan li kien qiegħed jistqarr, hu jgħidilhom diversi drabi u b'ħafna modi li hu huwa s-sinjal ta' Alla u li m'għandhomx bżonn ta' aktar evidenza minn Alla aktar milli l-persuna tiegħu stess. Meta Ġona kellem lin-nies ta' Ninwe, Huwa għarfu t-twissija ta' Alla u nidmu. U s-sultana ta' nofsinhar, jiġifieri ta' Xeba, għarfet l-għerf ta' Alla f'Salamun. Għalhekk ivvjaġġat fit-tul sa ma waslet għandu. Ġona kien is-sinjal u l-messaġġ tiegħu kien il-messaġġ ta' Alla għall-poplu tiegħu ta' Ninwe. Sfortunatament, il-kapijiet reliġjużi ta' żmien Ġesù ma kinux kuntenti li jaċċettaw is-sinjali quddiemhom stess. Huma ma aċċettawx il-messaġġ ta' Ġwanni l-Battista, u issa huma ma jaċċettawx lil Ġesù bħala l-ikkonsagrat ta' Alla, jiġifieri l-Messija, u għalhekk ma jagħtux kas tal-messaġġ tiegħu. Ġesù ikkonferma l-messaġġ tiegħu b'ħafna mirakli, bi preparazzjoni għall-akbar sinjal fost kollha, il-qawmien mill-mewt tiegħu fit-tielet jum. Il-Mulej Ġesù Permezz tad-don tal-Ispirtu s-Santu fis-Sagrament tal-Qrar, joffrilna l-ħelsien mid-dnub, u permezz tal-istess Spirtu tiegħu jagħtina l-għerf għal ħajjitna, jekk aħna nagħtuh widen. Inti tafda fil-għerf ta' Alla? Jirċievi dan il-għerf safi ta' Alla min verament ifittex dak li huwa tajjeb. u li jmur skont l-ordni tal-pjan għaref ta' Alla. Itlob lil Alla biex iġedded lil moħħok u biex iżidlek il-għatx għall-għerf safi tiegħu. Mulej. Agħtini l-għerf tiegħek u żid l-imħabba tiegħi għal triqatek. Għenni nirreżisti t-tentazzjoni u brieda soda biex jien inkun nixtieq biss b'qalbi kollha dak li jogħġob lilek. Amen.